In vai in chibai ka bu ka che u. Vawiinah hian lawmthu sawi tur ka ni a, hetiang hunah hian min lawmthu an sawi thin tih pawh ka hria. Amaherawh chu ka chak ber erawh chu vawiina ka ka uat dawnpui Pu Vanneitlunga chanchin hi sawi rawh min ti sela ka phur ber tur a ni. A lehkha ziahte tun hma tangin hmun leh hmunah kan chhiar a, nula kan rim ho va, kan sei lian ho va, kan infiam a, a thiam zia leh a phu zia ka hriatchian avangin vawiinah hian Ka sawiawm taka min an ngaih ai hian a chanchin hi sawi theih nise ka chak khawp mai. Hei, Pu Bi Lalthangdiana hnen atangin a uat kan dawng a, a lawmawm ka ti a, ka lawm takzet a ni. Thu leh hla chungchanga lawmman kan dawng ve a nih chuan thu leh hla ngaina tak tak hnena tanga dawn hi kei chu a hlu ka ti a. Tute mawn nih nan sa a san avang emaw, an office a ropui avang emaw an hnen atanga dawn ai chuan thu leh hla ngaina tu hnen atanga dawn hi ka lawm zawk. Tin, he auat hi phu lo ka inti a, auat hrim hrim hi engkawngah mah hian ka dawn ve turah ka ngaingai lo. Min auat an dawn hian ka lawmpui a, dawn ve tumna rilru hi ka nei ngai reng reng lo. Kei chu mi lawmzawng aia mi ngei zawnga thuziak thiam niin ka inhria. Mi lawm zawng aia mi huat zawnga tawngkam chhuah thiam niin ka inhria a, a tum pawh hi ka tum deuh reuh a ni. Tun hma atangin lehkha kan ziak a, hei chu heti hian ti lovila chuan, A uat a hnaih deuh ang maw le tih ngaihtuahna te hi chu ka nei ve. Mahse, ka kuai kawm chak lutuk hi ka insum zo ta thin lo va, aa hei ti hian kan ti leh phawt mai anga khat ti lampang kha chu mi ngaih dan leh khawvel in awm a tih dan ang hi chu ka kalsan leh phawt mai teng ka ti a. A uat hi ka rilruah awm ve ngai lo reng reng, ka dawn turah Ka ruat ve ngai lo. Chuti chunga award min han pe hi min petute hi ring em lovila chuan ngaihtuah dan dangte pawh nei theih awm e. Amaherawh chu kan Mizo Writers Association President leh a hote hi mi hringthlei bik nei lo. Midang it sik na nei lo nia ka hriat avangin ah ka rilru hi a thlamuang ve chawp deuh mai mai a ni. Ka rin dan tak chuan Pu Vanneihtluanga hi pek an duang a. a a ni ringawt tih chu an ti anga kei hi min kai tel ve mai mai em maw ni aw te hi ka ti deuh rum rum a. Auat leh ka lehkha ziah dan hi inmil lo deuh tlat hian ka hria a, ka insum theihna hianin a tlin ve lo a, ka thuziak hi. Khawvel ngaih theih loh zawnga kaihkawm ching niin ka inhria a, chuvangin a uat hi ka lo beisei ngai reng reng lo va, chutiang beisei ngai reng reng lo ka nia vang chuan ka tan he a uat hi a lawmawm zual a ni. Pathian malsawmna leh vanneihna tel lova He khawvelah hian thil tha leh malsawmna dawn theih a nih loh zia hi hre chiang ve te hian ka inhre thar deuh a. Ka tum dan chuan kum sawmli panga ka nih chinah chuanin lehkhabu puitling keima ir awm chhuak ka buatsaih ang ka tia ka sorkar hnathawh lai atangin amarawh chu a lo teuh lo mai a, khati lam kha ka lo thiam reng reng lo va. Hla phuah te pawh hi ka rilrua awm ve thin a mahse lah nichin an sak ang chi Pathian fakna ang kha chu ka rilru hian awm ve lo re reng a, phuah vei la chu leng zem emaw ram ngaih hla emaw ka phuah ang. Chutiang chuanin ka rilru hi a kal a, chuti a nih laia ka beisei phak miah loh. Hetiang chawimawina kan dam chhunga kan han dawng ve hi Ka tan chuan a lawmawm tak zet zet a, Mizo Writers Association chungah leh a uat min hlantu Pu Bi Lalthangliana chungah lawmthu ka sawi e, ka lawm e.